Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. AutoCAD wideo kursumyzyň onunjysyna hoş gördük. Bu gün siz bilen dörtburçluk we köpburçluk çyzmana bize kömek edýän Rectangle we Polygon açaryny göreris, has dogrusy guralyny. Rectangle şu ýerde görşüňiz ýaly ikonlary Draw menusynyň içinde, şu ýerde Rectangle hem Polygon hem bar. Rectangle-yň gysga ýoly REC Enter. Rectangle çyzan ýagdaýymyzda başlan. AutoCAD-iň bize soraýan ölçegleri, e, maglumatlary ilki x ugry boýunça näçe gitmek isleýänimiz, näçelik ininiň bolmasyny bize soraýar we ikinji e, y ugry boýunça boýuny bize soraýar. Islendik günokada gelip men saýladym we men e, müňe bäş ýüzlük bir dörtburçly çyzmak isleýän diýeli. Müň Otur diýdim we bäş ýüz diýdim. Entere basdym we tamamladym. Şu ýerde görşüňiz ýaly ini müň milimetr, boýy hem bäş ýüz bolan çyzgy meniň elime geldi. Şu ýerde rektangylyň aşagynda bolan açarlary görsek, RSI Enter diýdim ýene. Chamfer, elevation, fillet, thickness we width bar. Chamfer bilen başlasak, chamfer näme diýseňiz, chamfer bize burçlary döwmegimize kömek etýän bir gural. Şu ýerden men chamferi saýlap, näçelik bir ölçeg bermek isleýän, meselem 50 lik enter diýdim we 50 diýdim. Bir nokady saýladym, islendik bir nokady. Görşüňiz ýaly şu ýerde Meselem, ölçegli ugur görnüşde bolsun isleýäs. 1000 otur. Bäşi diýdim. Boýy şu nok e, şu çyzgy bilen şu çyzgyň arasy ini 1000 boýy hem 500 bolan çyzgy çyzdym we şu ýerde görşüňiz ýaly çyzgylarym şu şu çyzgynyň we şu dik çyzgynyň kesişme nokady E nokadyndan çepe tarap, diňe şu çemfer üçin aýtýan, çepe tarap elli, aşak hem elli bir çyzgy, nokatlaryndan geçýän bir çyzgy çyzdy, has dogrusy. Çemfer bize şunuň ýaly bir kömegi degýär. Çemferi biz başga görnüşde ulanyp bilýärismi? Elbetde ulanyp bilýäris. Modify menýusynyň aşagynda şu ýerde çemfer hem filet hem bar. E gysgaça şeýleräk. Fill tem edil şonuň ýaly. RS enter diýdim. Şu ýerden fill saýladym. Meselem, fillde bize soralýan zat şul. Radius soralýar bize. Hat dogry dört burçlugyň her burçuny biz e, ýumşatýas. Belli bir senlik radiusymyzy biz berip bilýäs. Radius ýeke ölçeg bilen berilýär. Meselem, radiusynyň 50 bolany isleýän enter. E, senlik bir nokada gelip Basdym we müňe otur bäş ýüzlük bir maňa rektangl çyz. Burçlary, radiuslary ellilik burçly bir sany rektangl çyzdym. Geldim, delete bozdum. Resi enter diýdim. Elevation. Elevation size şeýleräk düşündireýin. Elevationa 100 diýdim, enter diýdim. Seni kunokot saýladym we şeýleräk bir çyzgy çyzdym. We geldimde e, şuň merkezine bir sany e, circle çyzmak isleýän. Şöyle geldim, ölçegi hiç e, gerekli däl. Şu ýerde görşüňiz ýaly, biz x, y koordinata sistemasyna görä seretsek, biz şu çyzgylaryň ikisiniň hem şol bir ýüzüň, şol bir tekizlikde ýaly bolup görünse-de, aslynda bular beýle däl. Men elevation bilen, has dogrusy elevation sözüniň manysy beýgelmek diýmek bolýar, iňlis dilinden terjime edemde. We şu ýerde men klawiaturamdan shift we mausumyň scroll Topuny ikisini bile basyp, şunuň ýaly hereket etdiren ýagdaýymda, Hum, dogry. Dogry düşündim. Biz bu ýerde merkez nokadyny referans alanymyz üçin delete basyp, size şeýleräk görkezeýin. Şu ýere geldim bir sany circle çyzdym. Indi men gelip şul iki çyzyga sereden ýagdaýymda görşüňiz ýaly Z ugry boýunça şu ýerde görşüňiz ýaly Z ugry boýunça men elevation beren rektanglym çyzan circlymdan 100 santim 100 millimetr ýokarda ýerleşýär. Iki ölçegde känbir peýdasy ýok. Kän birde hiç peýdasy ýok. Esasan çöl-çöýde ulanýan bir guralymyzdan, açarymyzdan biri. Geldim, delete basyp bozdum. PS diýdim menä. Chamfer gördük, elevation gördük, fillet gördük. Thickness we width-de geçenki sapaklarymyzda görüş e, görenimiz şol bir işi edýärler. Has dogrusy, çyzgylamyza galyňlyk berýär. Aslynda kän bir ulanylmaýan tema bolany üçin täzeden ýene gaýtalap oturmagyň bir geregi ýok. Şu ýerde size aýtjak zadym şul, meselem, şu wagt men bir Rektangl çyzmak isleýän. Geldim we bir sany rektangl çyzdym. Meniň iň soňky beren, iň soňky has dogrusy çyzan rektanglymda filetli bolmasyny isleýärdim, dogry. Ýöne men mundan soň çyzjak çyzgylamda, dörtburçlyklamda burçly bolmasyny isleýän. Muny nädip öňki ýagdaýyna getiren? Şu ýerden men rektangla girip, Täzeden filet saýlap, filete nol radiusyny berip, men şu ýerde görşüňiz ýaly dörtburçlugymy öňküsi ýaly burçly görnüşde çyzyp bilýän. Rektangl şeýleräk. Poligon guraly ýene gysga ýoly POL Enter diýdim. Poligon adyndan hem belli bolşy ýaly köp burçluk. Köp burçlugyň hem Ýene belli bolşy ýaly, alty, sekiz, on, otuz, kyrk ýaly burçlary biz berip bilýäs. Nä, näçe sany bermek isleýänimizi ilki bize soraýar. Meselem, men sekiz burçly bolmasyny isleýän, sekiz Enter diýdim. Senlik bir nokady saýla diýýär. Şu ýere geldim. Şu ýerde men mausumyň Çep düwmesini basan ýagdaýymda maňa Inscribed in Circle we Source Unscribed About Circle ikonlary bar şu ýerde, ýazgylary bar. Bularyň manysyny men size mysallar bilen düşündireýin. Ilki Inscribed çyzaýyn. Şekliň, has dogrusy, töweregiň içine ölçegi näçe bolmasyny isleýän, 100 bolmasyny isleýän, Enter diýdim. Stop basyp, ekrana sygdyr diýdim. Ýene geldim. Enter diýdim. Enter bilmeýän bolsaňyz aýdaýyn. Iň soňky çyzan çyzgymyzy ýa-da iň soňky ulanan guralymyzy täzeden bize ýene getirýär. E, men iň soňky poligon çyzdym. Ýene-de enter basandan soň poligona geldi we maňa näçe burçluk çyzmak isleýän soraýar. Ýene 8 diýdim. E, ölçeglerini şundan Asawusy şu ugur bilen gitsegim bolýar. Ee, ee, bu gezek sor subscribe çyz diýdim. Ee, ölçegler näçe bolmasyny isleýän, ee, ýene 100 bolmasyny isleýän. Şu ýerde görşüňiz ýaly, ee, azda kände biri-birinden Ölçegleri boýunça tapawutlylygyny biz görýäris. Ýeke eden zadymyz töweregiň içine ýa-da daşyna çyz diýen tapawudymyz. Ýa bolmasa ölçegleriň ikisini hem görşüňiz ýaly biz ýüz berdik. Şu ýerde şunuň ýaly tapawudy bar. Azda-kände çaklaýansyňyzam. Meselem men şu merkezinden tutup bir sany circle çyzmak isleýän, ölçegleri näçe bolmasyn isleýän, ýüz bolmasyn isleýän, enter diýdim. Ýene enter diýdim we şu Midpointdan we şu midpointdan tutup, şu ýerik ýene ol circle çyzmak isleýän, oňa mölçerleri ýüz bolmasyn isleýän. Şu ýerde görşüňiz ýaly, biz poligony incircle eden ýagdaýymyzda töweregiň içine Çyzýar. Şu ýerdäki burçlary töweregi degip geçjek görnüşde, has dogrusy töwerek burçlardan burçlara degip geçjek görnüşde çyzýar. Töweregiň daşyny çyzan ýagdaýymyzda hem şu ýerdäki göni çyzgylaň merke orta nokatlary circle-a degip geçýär. Bärde nähiliräk ýagdaýlarda biz bularyň tapawudyny bileris, haýsyny ulanjagymyzy bileris diýseňiz, şu ýerden size Şeýleräk mysal getireýin. Ölçeglerden men şunuň ýaly burçdan burça, şu burçdan şu burça berlen ölçegler bolup biler. Tehnik çyzgylarda. Görşüňiz ýaly 184 bütin müňde 78. 178. We şunuň ýaly Ýene ölçeglere gelip align diýen ýagdaýymda şu burçdan şu burça berlen ölçeg hem görşüňiz ýaly e, başgaça bolýar. E, bu ýerde bize tehnik çyzgylarda ölçegiň beriliş görnüşine görä üýtgeşiklik bolýar. We size berlen ýagdaýynda e, siz haýsyny çyzjakdygyňyzy şol wagt özüňiz bilersiňiz. Ölçeglere görä. Geldim, Delete-e basdym, bozdum. Poligon guralynda başga görjek zadymyz barmy? Enter diýdim. E, şu ýerde görşüňiz ýaly edge açary bar. Edge açary bize näme kömek edýär diýseňiz, geldim, seni kurnukada saýladym. We men şu ýerde edge bilen şu aşaky e, göni çyzgymy ýa-da şu ýerdäki çyzgyny Ölçegini berip bilýän. Ctrl Z diýdim, has ölçegli bolmasyn isleýän. Ctrl Y diýdim, aşa gitdik. Ýa-da gelip delete basyp bozdum. E, poligon diýdim, 8 burç bolmasyn isleýän, enter e, we her çyzgymyň boýunyň e, 100 bolmasyn isleýän. Islenik görnükde geldim, saýladym.

Şu ýerde görşüňiz ýaly ölçemiň ýüzlerini göreris. Gysgaçarak şeýleräk rektangl we poligon çyzma gurallary. Geljek bölümlerde, geljek wideolarymyzda görüşýänçäk, e, häzirlikçe hemmäňize hoş sag boluň.